Tɔgbe ame ɖe tsia gbe. Ame anɔ tsi ƒometɔ. Wole. Ɖevi aɖe. Wofɔ.
Mifɔ.
Mifɔ kele.
Egbe le nyi enu ya edzinu ame ya ee andre la egbe keke ama de le dzinu ama de la me ee 6 juillet 2023 emi le batu me. Etɔgba me etia gbe be. ya va ɖe ŋɖewo sɔ fiɔ mí. Ẽ ŋkee dzɔ le batu me tɔgbe azumã afaa e ahre gbadagba be nɔ pea. Ẽ ŋɖewo le ŋɖewo nɔna anyi va yi sãa wodzɔna le tɔgbe azumã alfa be kebe na anyigba dzi va yia ye nene be nuwoa kafla ŋgba va le anyigba dzi o vɔa egba kpɔtɔ la gba te nɔ dzɔ faa. Ye nya biawe tɔgbe asuma omoki bena ɖe ŋteo be la gba fiɔ mi so ɖeke be nu ŋti o.
Yo megado amenetsia gbe ne xixia katã le wòtrɔ ya. Ee, egbe nyi le tsi adre ame ɖeka ade eƒe akpe ve kple blavevɔ tɔ̃. Ee, enye dzidzɔ be migava do go. le batume, agɔtime batume le Alfa kɔdzi be mía tɔa edzo le anyigba dzi fia ee ekpɔtɔ ŋkeke vi ɖea medzidzi o akpɔ eƒe woame enyi gake eviawo kpɔtɔ li. ye enye nye eviawo dometɔ ɖeka yi ke woyɔna be Tɔgbe Azuma Amenetsagbe Tripo Seven Nine Enugbagbevi Gbɔgbɔwo ƒe tsami. Ne wotrɔ yia egbea wo be woŋlɔ Biblia wogblɔna be Mateo ƒe agbale. Elia ƒe agbalẽ, Mose ƒe agbalẽ nye du bubu me tɔwo wole woƒe ŋkɔ yɔ. Egbea miawo tse ne mitso mia tɔgbuiwo ƒe history dzi kple amlima yi ke miatɔ Alfa Kɔku Basil Agbanu Gidi Bomekra na mele wo si o dɔme le wo ve amimi, ablɔɖe, nunyakpɔkpɔ, manyawɔwɔ, aɖi gbadagba, eda ku ɖe dzi, metsia dzi o, gana faa. Ewɔ nukunuwo togbɔ be enye nye via blave vɔ atɔ̃lia hã ŋtsɛ mekpɔ ɖeka teƒe. Ye ya ŋutɔ tsɛ bɔ geɖe nam. Amewo to aƒe ya me wozu ministawo. Amewo to aƒe ya me wozu fiawo. Amewo to aƒe ya me wozu kɔmpani gãwo ɖo ɖa. Gake egbea yi megava le wa, ame mawo mi megakpɔ na wo dometɔ aɖeke. Wole xexea me. Wole teƒe ɖewo ame aɖewo kpɔtɔ le agbe egbe. Gake eyi mía tɔ dzɔa ŋusẽ ya kpɔtɔ power ya ekpɔtɔ le elabe tɔgbetɔgbewo ƒe power ya hafi ya tse va tso ɖo. Ye wokpla asi kɔ nɛ ye wowɔ ŋuti dɔ yi wòdzɔa. Míwo tse mí le egbea mí gakpɔtɔ le power ŋuti dɔ wɔm. Be teƒe ɖewo le aƒea me yi ke ne ye ŋutɔ nɔ agbe kura ne va agbɔ na wò be nàƒo xla teƒe ma zi tɔ. enya yi ke le asi wòa agblɔe. Agblɔ na wò be ne eƒo xlẽ vɔa, ega ɖe sia ɖe ke ekpɔ ko nàkɔ ƒu gbe ɖo ɖa ekpɔa eme. Amewo wɔna nu ma, wodzona, wovana va ɖina ɖase. Ame aɖewo li va nɔ kpɔ ƒo xlã kaka koa, ne woƒo kɔ ko ne eva koa, agblɔ na wò be ye ƒo xlã, nu ye gbe ɖiɖi agbɔ eke. Ate ƒle gbɔ ko asɔ va ko ava ɖe asi da ɖe aƒea me ko adzo. Ele abe yi wòle dɔa wɔm kakaka kpekpeme yi ke wòva xɔ le gbɔgbɔ mea, va wɔe be zi geɖe megate ŋu wuna lã. Ne ekɔ lã vɛ koa, ebe ƒo nu ɖe eŋuti ko be mide ke ɖe ƒe midzo. Eɖewo le amewo dzona ko gbɔ̃a kuna. Eɖewo le gbɔ̃a fɔ dzi ko anɔ ɖeɖem. Nu yi le wɔwɔa, gbɔ̃a xɔna dɔléle ma xɔna. ye teƒe ma wa wole aƒea me egbe. Teƒe ɖewo le aƒea me egbea, woate gbe nɔ be ku tsi kɔ ɖe ze ya me nakui klɔ ŋku me. Nu yi ke dzie lea, ne yia akpɔe. Ate va gbɔ ko agblɔ nɔ be ƒo xlã ati ma. Ate va ko agblɔ be na anyi ɖe kpe ma dzi. Ye ne kalẽnya dzɔa ekpɔ ya me mí lea, Mawu yi le fi ya woyɔnɛ be Papa Dongo. Eƒe kpɔ me ya mí le le ɣetrɔ ya. Ne ka le nya dzɔa? Ne wokplɔ ge ɖe kpɔyame tsi le, ne de asi me, ne trɔ dzɔa, edze be nàɖu nya. Ne, ne, ne aʋa gbedze yina kura tsɛ, edze be nàwɔ nu ka? Edze be nàgbɔ. Vɔ menye fi gbedzi o. Ne ame ɖe nye fiafitɔ, enyam rɔba, ye eva afi ya, megblɔe na mí woyɔ be nu ma ye nye o. Be ese be wobe ka le vedu ne eva de asi mea, ɖevivi ko ada fefetu o wòaku. Ame yiwo nye sodzawo, ame yiwo ŋlena dukɔwo ta, ame yiwo nye fiawo ɖe, ame mawoe lena tsi le teƒe yawo. Elabe fi ya menye gbegblẽƒe wònye o, menye zɔka me teƒe wònye o. Enye dzɔdzɔme amlimanu wole tso blema me ke. Ekpɔ vivia be letsia via ne míɖo etsɔ ye nye letsia ƒe ŋkeke adre, adre, blave vɔ tɔ̃ ma. Enya mlima me ŋkeke ɖe yi ke wò ŋutɔ yi ke nye amegbetɔa adzi tsi fafa ko, afɔ le fɔfɔ me alo wò trɔ me aƒo ƒi aƒo afɔ ado gbe ɖa ne wò dzɔgbese kɔ ɖe wò afɔ dzi be yi ƒo afɔ ne. awɔ asi ale ada asi sia me be yi ƒo asi ne be yi de tsi nu ne be nu sia nu yi ke yi akɔ afɔ yi nu be ne yi wɔa ne tse ketɔ yiwo le yi ŋuti le yi klɔ ba le afɔ be vɔɖivɔɖi ame ga kpe yiwo lo ye akɔ sia ɖe aƒo afɔ dzi akɔ ɖe asi akɔ ɖe asi ŋuti awɔe ali ŋkume ade enu me akɔe ɖe anyi ŋutɔ aso azɔ me Vɔ nu ma kɔa ɣleti adrea me ŋkeke adre ye ko wowɔnɛ. Wò nya mli ma na ɖe eva zu na be ya ga ɖa si ne xexea le wò trɔ ya ta. Fifia la game da su be ɣleti ɖe sia ɖe yi ke me mia dze ƒe mimi ɖa gbãtɔ alo mimi ɖa velia la, mia nɔ fiya. Ame ɖe yi ke ava ele ava tu ame ɖe kokoko. yi ke akplɔe nɛ be yeado gbe ɖa, yeaƒo xlã ekpekoto yi ke wowɔ. Teƒe ke ma e mía tɔwo wɔ be woyɔna afi ma be dziɖuɖu flaga nua, ava ƒo xlã afi ma. Taɖodzinu yi tae ƒo xlãea, àƒo aflaga ayi dzi godoo. aƒo xlẽ zi etɔ̃. Etso ame ɖewo zi adre, ame ɖewo zi asieke woƒona xlẽ. Ame ɖewo le ne eƒo xlẽ anɔ anyi ɖe fima, ati ɖe gɔme le fima, ado gbe ɖa vɔ agatso aƒo xlẽ. Etɔtɔtɔ, teƒe etɔ̃. Wònya mlima me teƒe ɖe le le aƒea me. Teƒewo le vovovovovovovo. Game le mía va tɔ asiwo dzi aɖe wo fia gake le wòtrɔ ya, Medi be mana be agboa le ʋuʋu ɖi na ame sia ame be míatɔ Alfa kɔku Bazilea. Eyi wòkua ezu dɔla le gbɔgbɔwɔnuteƒewo dome. Ye ame sia ame yi age ɖe aƒea me aƒo nu ɖe la, Edze be ne va me ne, vɔ mava fi ava kɔ ame de asi o ɖe bara dzi o. Ne de ame ɖe asi ɖe bara dzi ne ɖo aƒe mea, bara la kpe o. Gake ne sɔ ɖokuiwò be yi va sɔ de gbɔgbɔwo si, bonɔ kpɔ yi ta, yi ƒe dɔ ta, yi vi ta, yi ma ƒe ta, yi ƒe vidinya ta, amli ma tɔ la wɔ nuku nɔ be templo ƒe ŋusẽa awɔ dɔ ɖe mia dzi, elabe fofonye ŋutɔ dzina ha be

Ye tae dzina ha so ɖoa nusiamewo, elabe megblɔe le nufiafia me va yi be ye ŋutɔ Mista subɔvi wònye hafi va zu katekis, hafi gbɔgbɔwo va, tɔmetɔwo va kplɔe de tɔ me hafi wò gbɔ va va zu enuwɔla. Ye tae wɔna eƒe nusianu le ale yi ke wòsubɔ Mista, wòsubɔ Mawu le vɔvɔ̃ me la, hafi trɔ̃ va la siwo hã la, esubɔ wo le vɔvɔ̃ me. eye wòsubɔna wo, fiaa nu mí. Ŋkɔsigbe la, míyia ɖe tsɔtsi, srɔ̃a nu, ku ɖe xexea me ƒe dzɔdzɔme kple eƒe nuwɔnawo ŋuti. Eya ta le egbea ƒe ŋkekea mea, eyi megava le o la, enye abe tɔgbe asuma ame neti agbe. Ye ŋkɔ yi ŋutɔ na me nye Omoki. Gake yi enyae va dzɔ etɔgbea le nɔ kpa dzi ta. Tɔgbea ŋkɔe nye Gbologa, vɔ eShort yɔna am be Gbolo megblɔna be papa. Ye ta fii ke wòle hãa, edze be madze agbagba bena eƒe ŋkɔ megabu le anyigba dzi o. Ne ame yiwo ke wòkpe ɖe wo ŋuti ye womede dzesi o, ye wòdzo hã, ye woŋlɔ be ame yi ke ƒomevi wònye, nu yi wowɔ na woa, edze be ne wode dzesi be ame yae na egbea yewozu ame, ame yae na egbea yewole asi tɔ akɔ be yewonye kesinɔtɔ. Ame ɖewo le wonye kesinɔtɔwo ɖi xoxo gake ku kple dɔléle gbãa ƒenɔ Wova fiya egbea, nu mawo megadzɔ ɖe edzi o, wozu amewo. Vɔ ya ame ma megava le oa? Edze be viya nezu abe woƒe nuka? Agbe ve me nene. Elabe ave vi yi ke xɔ ame ɖe agbea, ave su woyɔnɛ. Gake egbea yi megava le o la, ame mawo dometɔ aɖeke womegavana o. Wosrɔe be yewoku koteƒe agba medzi be mana nonya be ewɔ ame ɖeka akpɔ video ya va tɔnye alufaa gbɔ kpɔ la medzi be mana nanya be teƒea gale te nu nusia gakpɔtɔ le le eƒe dɔwɔwɔ kokoko ne etrɔ la ade dzesi ɖokuiwò vɔ ne metrɔ la abu mɔ Amlima neyra miawo katã le wɔtrɔ ya. Amendra. Amendra.
Wa tɔgbe ame etsagbe. Akpa ne mi ado edzesi alo mia rezumea mia gblɔ be wetri eh wetri ɖe kpekpe eh yawo ɖagbe o. Oh, Le ti ɖe sia ɖe ƒe mime ɖa gbãtɔ. Gbãtɔ. Alo ƒe mime la susɔea. Meme la gbe tutu Emɔ nukpɔkpɔ gbãtɔa, le. emɔ nukpɔkpɔ le be míava kpatu me ye míava tɔgbe Alfa be nɔƒea Ava do gbe ɖa.
ava do gbe ɖa Ɛɛ, akpɔ agbe kpɔ atsi. agbe dzi. Ɛɛ.
Fifia ne wola kpɔ mia ŋutɔ ɖe, fi ka wola kpɔ mi le ke gbɔ la va kpɔ Wò tɔgbe be nye esumɔ ŋutɔ Alfa. fifia be nye teƒewoa, wole teƒe woame etɔ̃. Ye teƒe gbãtɔe nye agɔtsi me kpetɔe. ɛɛ ne ɖo agɔtime kpɛtɔe bia be tɔgba me ne tsi agbe koa, ake ɖe ŋunye. Ye teƒe evelia nye klikɔ, xɔme lo takɔ. Ne egbe nye aɖo dukɔ me le fima esɔ se gbe me de koa aɖo kpo glo ko ɖe emɔ tɔ wa kplɔ akɔ va gbɔ nye. Ne gɛ soa ne ɖi ɖe gbɔ si me kɔ be yina tɔgba me ne tsi agbe gbɔ le lo takɔ koa, eke ɖe ŋutsi nye. Ke batume ya ele azã ŋu ne ame ne tso lomea ava ɖi ɖe azã ŋu. Ne ekɔ ŋu le emɔ le azã ŋu be yina ɖe